כ'האב געוואלט רעדן פון די נושא וואס איך זעה די עולם קאכט און די עולם רעדט פון דעם זייער אסאך, אזוי ווי מ'זאגט ס'איז די האט טאפיק אין טאון, און דאס איז וועגן די טעריפס. יעצט האבן אונז פרעזידענט טראמפ און ער איז ביזי מאכן טעריפס, ער לייגט ארויף טעריפס אויף אנדערע קאנטריס, ער העכערט די אימפארט טעקס, און זייער אסאך מענטשן קוקן אויס ווי זיי האבן געפערליכע פראבלעמען מיט דעם, און מענטשן זענען אנגעצויגן, קארן גייען ארויף אין פרייז, דאס גייט ארויף אין פרייז, און יענץ גייט ארויף אין פרייז, און קוקט אויס ווי ביזנעסעס קען זיין זאלן זיך פארמאכן, מענטשן גייען פארלירן דזשאבס, און מענטשן זענען זייער אנגעצויגן. סאו. אבער איך טראכט צו מיר ס'איז זייער אינטערעסאנט, נישט צו לאנג צוריק איז געווען פרעזידענט ביידען, און זייט ער איז אריין אין אפיס אין טווענטי וואן האט אינפלעישאן נישט אויפגעהערט ארויפגיין, און זאכן זענען ארויף אין פרייז, און כ'האב נישט געהערט מענטשן אזוי פארפירן דעמאלטס. יעצט ווי הויך די טעריף זאל נאר זיין און פרייזן גייען ארויף גיין גייט עס נישט ארויף גיין צו די נומבער וואס איז ארויף געגאנגען ווען אינפלעישן איז ארויף, יעצט נאך אינפלעישן איז שטארק ארויף און מענטשן האבן אנגעהויבן זען wow קוק עס אן זאכן קאסטן טייער די עולם האט קאמפלעינט מענטשן האבן עס נישט ליב געהאט אבער. בשעת ס'איז געשען, קיינער נישט פארפירט, קוק עס אן, אינפלעישאן גייט ארויף, מען האט נישט איבערגעדרייט די וועלט, און מען האט זיכער נישט געהערט די מידיע דרייען א קאפ, און מען האט נישט געזען וואל סטריט און די סטאק מארקעט האט נישט געזען עפעס קיין גרויסע אוטקאם וועגן דעם, און פלוצלינג יעצט מען לייגט ארויף טעריפס, פלוצלינג ווערט די גאנצע עולם דא אויס מענטש. ס'דארף מען. צו נעמען די זאך. ווען אינפלעישאן איז ארויף האט קיינער נישט געהאט קיין טובה פון דעם, חוץ די גרויסע קארפארעישאנס און די דעמאקרעטס. סאו וועגן דעם האט מען נישט געהערט קיין סאך. סאו קען זיין די המון עם האט קאמפלעינט, אבער אז די גרויסע קארפארעישאנס קאמפלעינען נישט, איז נישטא וואס צו קאמפלעינען. יעצט ביי די טעריפס איז עס פונקט פארקערט. די עיקר וואס גייען יעצט ליידן זענען די גרויסע קארפארעישאנס, כ'מיין זיי גייען נישט ליידן, זיי גייען פשוט נישט מאכן די פראפיט וואס זיי האבן געוואלט מאכן, סאו זייער גריד אוו מאני גייט נישט זיין אזוי פארפילט צו זייער זייער השגות וואס זיי האבן געהאפט צו מאכן, און די מידל קלעס גייט יעצט מאכן מער געלט. מיט די טעריפס גייט זיך יעצט עפענען נייע אפערטוניטיס, ווייל ס'גייט זיך עפענען פעקטאריס אין אמעריקע. און דאס גייט ברענגען זייער אסאך אפערטוניטיס, דאס הייסט אסאך אינגעלייט גייען יעצט באקומען געוויסע מינע דזשאבס, אדער זיי גייען עפענען געוויסע מינע ביזנעסעס צו סערוויסן די פעקטאריס אפילו, איך רעד נישט פון פעקטאריס אליין, וואס זיי האבן מסתם נישט גע'חלומ'ט פאר די לעצטע צען יאר אז אזא מין דזשאב אדער אינדוסטרי עקזיסט, פשוט ווייל אין אמעריקע אליין איז נישט געווען קיין אינדוסטריס ווען זיי זענען אויפגעוואקסן, איך רעד רוב אינגעלייט היינט. מען איז אויפגעוואקסן, דו ווילסט מאכן ביזנעס, און קויפן און פארקויפן, מען פארט קיין טשיינע אדער אינדיע און מען קויפט און מען ברענגט עס אהער און מען פארקויפט עס, דאס איז געווען די מעין הלוך ילך, אבער מיין טאטע'ס עידזש, די חברה וואס זענען געבוירן אין די, איך רעד, זיי האבן געלעבט, זיי זענען שוין געווען עדאלטס אין די סעווענטיס און די עיטיס און אפילו אין די ניינטיס, האבן געהאט אנדערע מינע ביזנעס איידיעס, סאו די אלע זאכן וואס איז געווען דעמאלטס וועט צוריק קומען. און די גאס קענען ווייטער אימפארטן פון טשיינע, ס'איז דזשאסט ס'גייט זיין טייערער דעטס אבאוט איט. סאו די טעריפס, צו עס מסביר זיין אויף א אנדערע וועג, ווען איינער קאמפלעינט, שטעל דיך פאר א מענטש קומט צו א דאקטער, ער איז קראנק, און ער גייט צום דאקטער, און די דאקטער זאגט אים דו דארפסט האבן סורדזשערי, וועט ער זאגן פאר די דאקטער, איך פארשטיי נישט, איך בין קראנק, איך האב פעין, יעצט ווילסטו מיך נאך שניידן אויכעט? וואלסטו געזאגט אויף אזא מענטש דער מענטש איז לא עלינו נישט געזונט. ער איז נישט געזונט אין קאפ, נישט נאר נישט געזונט אז ער איז קראנק, וואס פארשטייסטו נישט? דו ביסט קראנק, און ווען מען איז קראנק געוויסע מיני מחלות דארפן האבן סורדזשערי, און די סורדזשערי איז זייער פעינפול, אבער נאכדעם ווערט מען אויסגעהיילט. ווייל יעדע מאל מען היילט אויס א זאך, די היילן אליין קאסט אסאך פעין. סאו די זעלבע זאך איז דא. ביזנעסעס, פעקטאריס זענען געווארן ארויסגעדרייט פון אמעריקע. און ס'איז נישט מעגליך במציאות העולם פאר אמעריקע זאל שטיין אן קיין פעקטאריס. ס'איז בעצם כ איין לאנד, יעדע לאנד דארף האבן מעניופעקטשורינג אבער א קליינע לאנד, כ'וויל נישט אריינגיין אין דיטעילס, ס'איז דא קליינע לענדער וואס האבן א געוויסע מין עקאנעמי, ס'דארף נישט אזוי ווייט צוקומען צו דעם, באט א לאנד ווי אמעריקע דארף האבן פעקטאריס אניש קען די לאנד נישט עקזיסטן און ס'גייט גיין בענקראפט. סאו אמעריקע פארט שוין אזוי יארן אן קיין פעקטאריס, כ'רעד זייער ווייניג פעקטאריס, און אמעריקע איז אריינגעגאנגען מער און מער אין די ערד, און מ'דארף דאס צוריקברענגען. סאו יא, בשעת מ'גייט צוריק ברענגען די פעקטאריס גייט זיין פעינפול, מענטשן גייען פארלירן דזשאבס, קען זיין ביזנעסעס גייען זיך פארמאכן, באט נישט יעדע ביזנעס מוז זיך פארמאכן, פשוט די ביזנעס דארף זיך יעצט טרענספארמען, ער דארף אנהייבן אויף א נייע מהלך, סאו ס'איז פעין. אבער ס'איז פעין אוו בירט. דאס דאס גיבט כאטשיג א טשענס אז אמעריקע זאל שטיין. דאס הייסט אמעריקע האלב וועט גיין בענקראפט די וועג וויאזוי ס'איז, און קען זיין מיט די טעריפס וועט עס גיין בענקראפט, אבער טאמער דו מאכסט נישט קיין טעריפס איז עס זיכער אז ס'גייט בענקראפט און ס'וועט נישט זיין קיין לאנד. סאו. די אלע מענטשן וואס זענען ביזי פארפירן, וואס איך האב געזען רוב פון די מענטשן וואס זענען ביזי פארפירן זענען מענטשן וואס זענען א גאה בדבר ווייל זיי אליין זייער אינדוסטריס ווערן עפעקטעד דא און זענען זייער אנגעצויגן צו וועגן זייער ביזנעס אדער וועגן זייער דזשאב סאו לויט זיי, לויט זייער לאגיק זאל מען גארנישט טון, און לאז אלעס ווייטער פארן, און אזוי גאנץ אמעריקע וועט גיין בענקראפט, און וואס וועט דעמאלטס זיין? וועסטו זיכער פארלירן דיין ביזנעס. דא כאטשיג האסטו א, וועסטו האבן א נייע אפערטוניטי, עס וועט זיין זייער פעינפול אז דו דארפסט טוישן דיין אינדוסטרי, באט כאטשיג ס'וועט זיין אן אנדערע אפערטוניטי, ס'איז כאטשיג דא א טשענס ס'זאל זיין, מ'קען עס נישט זאגן פאר זיכער. ווייל טאמער מאכסטו די טעריפס גייט אמעריקע בענקראפט און עס איז נישט דא גארנישט. סאו ס'איז גערעכט אז די וועג וויאזוי טראמפ טוט עס איז נישט קיין גערעכטע וועג, ער גייט זייער ווילד. למשל די זאך בדרך כלל א ביזנעס ווען מען ברענגט אריין א זאך פון טשיינע אדער אינדיע גייט מען עס אינשורען היינט ווייל איך דארף עס האבן נעקסטע וואך. און זיי זיך ביזנעס דאורענעס א האלבע יאר צו א יאר פארדעם, א יאר פארדעם איז זייער ווייניג באט ניין חדשים פארדעם איז זייער א נארמאלע זאך, זייער א נארמאלע צייט צו אורערן, און די וועג וויאזוי מ'האט געדארפט מאכן טעריפס איז זאגן אקעי די טעריפס גייט ארויף קומען לאמיר זאגן דזשעניוערי טווענטי טווענטי סיקס אדער סעפטעמבער, יו נאו, געב כאטשיג צייט פאר די מענטש צו טרעפן א נייע וועג צו וויסן וואס זיי גייען טון, איז אפשר וואלסטו וואלט טראמפ געקענט מאכן אז מען זאגט א טען פערסענט טעריפס יעצט זשאסט צו ווייזן דעט איך מאך נישט דא קיין דזשאוקס אבער די מעין טעריפס וועט זיין ביי די ענדע פון די יאר און למעשה האט ער דאס נישט געטון ער איז געגאנגען זייער ווילד און מענטשן האבן זיך געטראפן אין פעקל דאס הייסט די שיף איז אנגעקומען און בום זי דארף באצאלן אסאך טעקסעס אדער ער האט געוואלט ארויסברענגען א שיף פון טשיינע כ'מיין אפאר קאנטעינערס און ער האט געזען די וועג די די פרייז וויפיל ער גייט דארפן באצאלן זיי אזויפיל, האט ער געקענסלט די גאנצע ארדער. סאו איך עגרי נישט אז די וועג ווי אזוי טראמפ האט עס געטון איז א גערעכטע וועג, אבער די פאקט אז ער האט געטון דאס דארף מען אונז זיין זייער העפי אז ער האט עס געטון, ווייל ווען נישט אים וואלט עס נישט געטון געווארן. וואס מיין איך צו זאגן מיט דעם? ווייל די פראבלעם אז אונז האבן נישט קיין פעקטאריס אין אמעריקע ווייסט שוין יעדער פאר יארן, אבער קיינער האט זיך נישט געוואלט שמוציג מאכן, קיינער האט זיך נישט געוואלט שמוציג מאכן די הענט, פארוואס? ווייל רוב מענטשן זענען ביזי קוקן אויף זייער כבוד, און זענען ביזי קוקן אויף יעצט. ס'איז דא פלעצער אויפן וועלט וואו ס'איז צוזאמגעפאלן. וועגן דעם ווייל יעדער איז געווען ביזי קוקן אויף זיין כבוד אנשטאט צו זיין ביזי קוקן וואס מען דארף טון. סאו צו געבן א משל, די בי קיו אי, כ'ווייס שוין געוויסן, יעדער ווייסט אז מ'האט אראפגענומען א לעין, אבער די סיבה פארוואס מ'האט אראפגענומען א לעין פון די בי קיו אי, כ'רעד די פלאץ וואו ס'גייט איינס העכער דעם צווייטן, איז ווייל די בי קיו אי האלט ביים צאמפאלן. און צו זאגן אין קורץ וואס דארט איז געווען, ווען מ'האט געבויט די בי קיו אי קודם האט מען עס נישט געבויט פאר קיין טרעילערס וואס שלעפן אַכציק טויזנט פונט, מ'האט עס געבויט פאר טראקס וואס שלעפן דרײַסיק טויזנט פונט, און זיי האבן נישט גע'חלומ'ט עט דעט טיים אז ס'גייט זיין אזעלכע גרויסע העווי טרעילערס. דאס איז איין זאך. נאמבער טו, מ'האט עס געבויט מיט וויאזוי הייסט עס? ריבווייער? פארגעסן די די אייזערנע וואס מאכט מיט צעמענט. פארגעסן וואס ס'הייסט די נאמען. און. למעשה איז געשען אז ס'איז געשען קרעקס אין די פלאר, און די ווינטער מ'האט געגאסן זאלץ, און ס'איז אריינגעגאנגען זאלץ אין די ווייערס, וואטעווער איטס קאלד, די אייזענעס, און ס'האט עס אנגעהויבן קראודן, און ס'האט עס אנגעהויבן אויפעסן. סאו ס'איז געקומען א פוינט ווי די BQ האלט זיך אויף, מ'זאגט אויף א האר, ליטערלי ס'האלט זיך אויף א האר. סאו מ'האט שוין באמערקט די פראבלעם יארן צוריק. און קיינער האט גארנישט געטון, ס'איז געקומען א פוינט מ'האט געוואוסט אדער טוט מען יעצט עפעס אויב נישט גייט די זאך צאמפאלן, האט מען האט מען באמערקט אז טאמער מ'קען אראפנעמען איין לעין העט עס נישט זיין אזוי העווי אויף די לאוד אויף די כ'רעד פאר די ריווייערס איז מילא קען עס נאך בלייבן לעבן נאך פֿינף יאר סאו איז עקספעקטעד דעט די מעקס לייף פאר די BQE זאל לעבן איז ביז צוואַנצן צוואַנצן אַכט. באט עט עני גיווען דעי קען דער בי קוויעט צאמפאלן און דו ווייסט די חורבן ס'גייט זיין ס'גייט צאמפאלן דו ווייסט דאס מיינט ברוקלין אן קיין בי קווי דו קענסט אפילו נישט חלומ'ן וואס דאס גייט זיין היינט צוטאגס איז שנעלער צו פארן פון בארא פארק אדער וויליאמסבורג קיין מאנסי ווי צו פארן פון בארא פארק וויליאמסבורג אדער אהין און צוריק דורך די הייוועי סאו די איינציגסטע וועג איז צו פארן דורך די גאסן איך רעד אין די ביזי אווערס רוב טאג. קען דויערן א שעה און פופצן מינוט צו פארן פון וויליאמסבורג קיין בארא פארק אדער צוריק, און פארן קיין מאנסי קען זיין שנעלער, יעצט דורך די גאסן איז אביסל שנעלער, טאמער איז נישט דא קיין בי קיו אי, טראקס און טרעילערס דארפן מאכן דעליוועריס ווייסט ווי לאנג זיי גייען דארפן פארן פון איין זייט ברוקלין צו די אנדערע? אלע גאסן גייען זיין דזשעם פעקט, ווי דו גייסט נאר פארן גייט זיין דזשעם פעקט, די גאנצע סיטי גייט צאמפאלן, פרייזן פון דעליוועריס גייט ווערן דאפלט אויב נישט טריפלט, סאו אז דו וועסט גיין קויפן א גראסערי ארדער אין ברוקלין, ס'וועט דיך זיין ביליגער צו פארן קיין מאנסי, און צו איך ווייס ארויספארן פון שטאט און קויפן א גראסערי ארדער, ווי צו איך רעד מיט די טאל, מיט די געז אין טאל דיך עס זיין ביליגער ווי צו קויפן אין דארט אין ברוקלין אליין, פשוט וועגן דעליווערי טשארזש גייט ארויף גיין, ווייל אזא טרעילער היינט, לאמיר זאגן א טראק אדער א טרעילער, ער פארט ארויס צופרי, ער מאכט זיך זיין רוטס און קומט צוריק נאכמיטאג, ווען עס דעמאלטס וועט עס דויערן דריי מאל די צייט, טייטש אז עס דארפן זיין צוויי דרייווערס פאר די זעלבע רוט. איין דרייווער ברענגט עס אהין און אנדערע דרייווער דארפן זיצן זעקס שעה אין טרעפיק צוריקצופארן צו די וועירהאוז. סאו דעליווערי גייט ארויפפארן משוגענע פרייזן און מענטשן גייען אנטלויפן פון די סיטי, די גאנצע סיטי גייט צוזאמפאלן. כ'מיין קענען זאלן זיך עצה געבן, אפשר בויען עפעס א טעמפארערי זאך, באטטאם ליין מ'קען פיקסן די פראבלעם. און מ'האט עס שוין געקענט פיקסן יארן צוריק ווען מ'האט באמערקט אז ס'איז דא א פראבלעם. אבער קיינער האט גארנישט געטון, און קיינער וויל גארנישט טון. פארוואס? ווייל יעדער איינער איז ביזי קוקן אויף יעצט, און יעדער איינער איז ביזי קוקן אויף זיין נאמען. ווייל אין ניו יארק סיטי אז דו ווילסט בויען עניטינג,

פֿופֿציק גרופס פון אנדערע משוגעים איז רוב פון די מענטשן האבן אסאך צייט מאסט אוו דעם דאונט ארבעטן נישט און אסאך דערפון האבן געלט אדער זענען זיי רעטייערט עשירים אדער האבן זיי געירשנט א ירושה און אויל זיי טוען עס א גאנצע טאג גייען ארום מאכן משוגע יעדעם איינעם יעצט טאמער די פאלגסט זיי נישט טאמער די הערסט זיי נישט אויס הייבן זיי אן רודערן זיי גייען צו די מידיע און זיי ברענגען חברה אין פראנט פון דיין אפיס און מאך פראטעסט. מען קען משוגע ווערן מיט די חברה. סאו היות אין ניו יארק סיי די יעדע גאווערנער וואס איז געווען די לעצטע פאר יאר, און יעדע מעיאר, און יעדע ראוד קאמישענער איז ביזי מיין כבוד און וויאזוי עס קוקט אויס יעצט, וויאזוי די גאס גייט מיך יעצט אנקוקן, ממילא איז נישט ווערט בכלל צו טון עפעס. און וואס קען דא געשען? די גאנצע סיטי העט צאמפאלן, ווייל יעדער איינער געווען ביזי מיט זיין כבוד. אבער טאמער רוקט זיך אן א טאף גיי, וועלן זאכן געטון ווערן. און בדרך כלל א טאף גיי איז אדער א צעווילדעוועטע חיה, אזוי ווי דזשוליאני, וואס עט די סעים טיים וואס ער האט געטון אסאך גוטע זאכן האט ער געטון אסאך שלעכטע זאכן אויכעט, אדער האט מען צוטון מיט א משוגענער ווי טראמפ. סאו אוטאמעטיקלי קומט עס מיט סייד עפעקטס. ס'איז דזשאסט די פעקט. גיי קוק אויף אלע פאליטישאנס זענען געלאפן אין די לעצטע צוואנציג יאר, יעדער איינער געוויסט איז דא די פראבלעם, סאו די דעמעקרעטס זיי זענען געווען אקעי מיט דעם, ווייל נאך נישט אריינגיין אין קיין דיטעילס קויז זיי זענען פארט אוו איט, באט די ריפאבליקענס האבן אלע געוויסט פון די פראבלעם, און יעדער איינער האט אביסל גערעדט דערפון, באט קיינער האט זיך עכט נישט געוואלט באדערן. איך געדענק אפילו ווען בוש איז געווען פרעזידענט, איך האב נישט אזוי מיטגעהאלטן דעמאלטס די נייעס אזוי סאך, באט אויך עס האט זיך געטון, מען האט געוואלט אהער טון, ער האט געמאכט קוואטערס, מען קען אריין ברענגן כך וכך פאר א ביליגע פרייז און טעני, באט הי דידנט ריעלי דא, ער וואלט געקענט סטאפן די גאנצע פראבלעם, און ער האט נישט געטון, פארוואס? ווייל ער איז געווען ביזי. יעצט אויפן מינוט טאמער גיי איך מאכן טערעס און טון וואס מען דארף טון, האסטו צו טון אזוי, די מידיע איז געווען אקעגן דעם, אכציג פראצענט פון וואל סטריט ווילן נישט ס'זאל זיין פעקטאריס אין אמעריקע, און נאך די מעשים און די אלע מענטשן וואס יעצט אויפן מינוט גייט עס זיין פעינפול גייען זיי אנהויבן פארפירן, און זיי גייען נאך באקומען סופארט פון די מידיע, איז מילא עס לוינט זיך נישט, איי אמעריקע גייט צאמפאלן אבער די עיקר איז מיין כבוד יעצט אויפן מינוט און מיין כבוד, דאס איז די עיקר וואס אונז ביזי קוקן אויף, סאו מילא דארף מען צוקומען צו אזא קוקו ווי טראמפ. ער איז טויט משוגע, אבער למעשה ערשרעקט זיך נישט, ווייל עפטער עווריטינג פעקטאריס ברענגען קומען אהער, און אינדוסטריס וואקסן, ס'עפנט זיך אויף נייע אפערטוניטיס, און האפפולי אמעריקע קען האבן א פיוטשער. סאו, אין אפאר יאר ארום, עסטו זען די גאנצע זאך זייער אנדערש. סאו יעצט איך וואלט זאגן אביסל וועגן די היסטערי ווי אונז זעמער אנגעקומען צו דאס אז פעקטאריס זענען ארויס פון אמעריקע איז די היסטערי וויפיל איך ווייס האט זיך אנגעהויבן ביי ניקסאן בעסיקלי פעקטאריס נוצן אסאך קעמיקעלס און אסאך זאכן וואס קען פאלוטן די לופט אדער ס'פאלוט די וואסער און ס'איז געשען אין אינדיאנע, איז געווען א ריווער איז געגאנגען אויף פייער און עפעס אפאר וואכן האט די פייער געברענט, ווייל פעקטריס פלעגן אריין דאמפן זאכן דארט, און ס'איז נישט די ערשטע מאל ס'איז געשען, סאו ס'איז געקומען א פוינט ווי די חברה האבן פארפירט, און וויאזוי הייסט עס האט מען דעסיידעט מ'גייט מאכן א זאך ווי א EPA, יעצט די EPA איז געווען די גרעסטע דעסטראקשען פאר אמעריקע, ווייל וואס איז געשען איז, ווען די גאווערמענט מאכט רעגולעישאנס קאסט די פרייז פון פראדוסן זאכן סאך טייערער, סאו אז ס'קאסט סאך טייערער לוינט זיך עס ארויסצונעמען צו א צווייטע לאנד, צו וועלכע לאנד? א לאנד וואס האט נישט קיין רעגולעישאנס. לעיבער פרייזן, וויפיל ס'קאסט פאר ארבעטערס איז אויך אינוואלווד אין דעם, באט נישט יעדע פעקטארי האט האט אזויפיל ארבעטערס צי די ארבעט, איך געב א משל, לאמיר זאגן ווען א קאמפעני וואס מאכט סערטען פראדעקטס פאר א סעלפאון אדער קאמפיוטער ווי עס שטייען ארבעטערס אזוי א גאנצע טאג און טוען די זעלבע זאך, נעמען א שטיקל און קאנעקטען עס, נעמען א שטיקל און קאנעקטען עס, דארט דארפסטו זייער אסאך ארבעטערס. צו טון די מינע זאכן אדער נייען קליידער דאס דארף מען אסאך ארבעטערס אבער עס איז דא געוויסע זאכן וואס רעקווייערט נישט אזויפיל ארבעטערס קאמפעירד צו וויפיל מען פראדוסט, כ'רעד סאו אז די צעטיילסט עס אויף וויפיל די פראדאקשען איז פאר יעדע פראדוקט קומט עס אויס לעס דען א פעני סאו דאס איז נישט געווען די גרויסע חילוק גרויסע חילוק איז געווען די רעגולעישאנס. אז מען לייגט ארויף א גאנצע זאך פון רעגולעישאנס וויאזוי מען דארף טריעטן די וואטער און וויאזוי מען דארף וואטשן די לופט מיט אהער אהין שטותים און לאקשן, ממילא קומט אויס ביליגער אז דו גייסט צו א לאנד וואס האט ווייניגער רעגולעישאנס, און ווער רעדט נאך פון טשיינע וואס האט אבסאלוטלי נאו רעגולעישאנס, איז מילא קומט עס אויס ביליגער צו פראדוסן דארט. סאו דארט האט זיך עס אנגעהויבן, דאס איז איינע פון די זאכן, פלאס האט זיך אנגעהויבן אויכעט אז ניקסאן האט עקשעלי אנגעהויבן די דיעל מיט טשיינע, ווייל דעמאלטס איז געווען די קאלד וואר. און טשיינע איז אויך געווען קאמוניזם, און אפישעלי פאר די גאס האט ניקסאן געטענה'ט אז לאמיר טרייען צו נעמען טשיינע אויף אונזער זייט אז טאמער ס'ברעכט אויס יא א מלחמה אזוי האט טשיינע כאטשיג געזאן נוטראל ווייסט אדער זאלן זיך אננעמען פאר אונז ווייל נישט וועלן זיי גיין דזשוינען די סאוויעט יוניאן ווייל זיי זענען קאמוניזם. אין די מין טיים האט מען דעמאלטס אנגעהויבן עפענען די טירן פאר טרעיד מיט טשיינע, און טשיינע האט פארדעם ממש נישט געהאט קיין פעקטאריס און אזוי האט זיך אנגעהויבן עפעס פעקטאריס דעמאלטס און אזוי צוביסלעך איז געגאנגען מער און מער און דעמאלטס נאכדעם ווען קלינטאן איז געווארן פרעזידענט ער איז געגאנגען ער האט אויספארקויפט אמעריקע לייק ער איז אפישעלי געגאנגען ער האט אראפגעלאזט אימפארט טעקס צו משוגע ביליג און אין די סעים טיים טשיינע און אנדערע לענדער האבן געהויבן אימפארט טעקס פאר אמעריקע. און דאמאלטס האבן פעקטאריס געמופט דא אזוי אזוי ווי ס'איז קומען היינט נאך א סאך שנעלער רעיט האבן זיי געמופט דעמאלטס. סאו דזשאסט צו זאגן די היסטערי און ס'איז זייער פאני דעמאלטס ווען ס'איז פארגעגאנגען אין די צייטן ווען קלינטאן האט די עולם נישט אזוי פארפירט יא מענטשן האבן געוויינט מענטשן ס'איז געווען זייער ווייטאג פאר אסאך מענטשן האבן געדארפט טרעפן נייע דזשאבס מענטשן האבן געדארפט טוישן אינדוסטריס מענטשן האבן געדארפט טוישן פראפעשנס ביזנעסעס האבן זיך פארמאכט. און באט די עולם האט נישט פארפירט, דאס הייסט די עולם האט נישט געזען אזוי אין די גאסן עפעס קיין מעידזשער פארפירן וועגן דעם, פארוואס? ווייל די מידיע האט עס געהאלטן שטיל, ווייל וואל סטריט און די מידיע זענען געווען פראו דעם, ווייל פאר זיי איז עס ווערט געווען, איז מילא האט מען דאס שיין שטיל געמאכט, און דעמאלטס האט קיינער נישט פארפירט, אבער יעצט ווען מען טוט עפעס א זאך וואס איז יא גוט, יעצט פארפירט מען יא. סאו דזשאסט טו געט קלעריפיי די פיקטשער צו זען דא, זשאסט די משנה זאגט איזה חכם הרואה את הנולד, הייב אן אביסל קוקן אויף די קאנסעקווענסעס, די תוצאה פון די טעריפס גייט זיין גוט, און טאמער מ'מאכט נישט די טעריפס איז נאו וועי אין די ווארלד אז אמעריקע זאל בלייבן שטיין, מיט די טעריפס קען זיין אמעריקע וועט בלייבן שטיין, מוז נישט זיין ס'גייט, אבער ס'קען זיין ס'גייט בלייבן שטיין. סאו הער אויף קוקן יעצט אויפן מינוט, און קוק אביסל אויף די לאנג פיקטשער. נאך א נקודה, איך וויל נישט דא גיין אריין אין דיטעילס מסביר זיין ווי אזוי קורענסיס ארבעטן און אינפלעישן און די גאנצע זאך, באט דזשאסט טו גיוו א אוועראל פיקטשער, ווען א לאנד פראדוסט אסאך און די דזשי די פי גייט ארויף, איז טאמער די לאנד פרינט נישט קיין סאך געלט ווערט די געלט מער וואליובעל. סאו דאס טייטשט אז אין די נעקסטע צוויי יאר קען זיין אונז גייען האבן דיפלעישן, ביז יעצט האבן אונז געהאט אינפלעישן, טייטש די דאלער איז געהאלטן איין ווערן שוואכער און שוואכער, יעצט גייט עס ווערן דיפלעישן, טייטש אז דאלער גייט ווערן שטערקער. סאו וואס טייטש אז דאלער ווערט שטערקער? טייטש אז מאטעריאל, אייזן למשל, אלומינום, צו וואס זאל נאר זיין, קאטטן, וואל, עווריטינג גייט אראפגיין אין פרייז, ווייל די דאלער איז מער ווערט. סאו טאמער דאס גייט געשען וועט אויסקומען מיט די טעריפס אז זאכן זענען ארויפגעגאנגען מיט א פראצענט ווייל די טעריפס איז ארויף מיט א פראצענט גייען זאכן אראפפארן. גיי קוק ווי טייער קארן זענען היינט וועגן אינפלעישן און וועגן די טשיפ שארטעדזש. יעצט מיט טראמפ גייט שוין אויפהערן זיין א טשיפ שארטעדזש און פלאס טאמער ס'גייט געשען דיפלעישן קען אויך זיין אז קענען ער צוריק פארן צו וויפיל ס'וועט קאסטן טווענטי טווענטי ארק איך גלייב נישט ס'וועט זיין אזוי ביליג באט עטליסט נישט צו די פרייזן וואס ס'קאסט יעצט סאו יעצט אויף מינוט זענען זאכן טאקע טייער באט טאמער די דזשי די פי גייט ארויף און אמעריקע גייט נישט פרינטן געלט אויף בידן די וועלט אריין גייט געשען דיפלעישן. יעצט איך וויל צוקומען צו די מעין פוינט וואס דאס איז אמונה. אמאל בין איך געווען זייער אריינגעטון אין פאליטיקס און איך האב געקאכט און געברענט און געווען ביזי, דער האט געטון יענער געטון, און ס'געקומען א פוינט אין מיין לעבן ווען כ'האב אנגעהויבן איינזעהן אז זאכן מאכן נישט קיין סענס, ליטערלי טינגס דזשאסט דידנט מעיק עני סענס, און עט די סעים טיים האב איך אנגעהויבן אביסל מער ווערן אריינגעלייגט אין אמונה, און צוביסלעך האב איך אנגעהויבן זעהן ס'מאכט פערפעקט סענס, אזוי ווי שלמה המלך שרייבט לב מלכים מסורים ביד השם, יעדע מלך יעדע שר, די מינוט ער ווערט א מלך ער ווערט א שר, גייט זיין הארץ אין רשות פון אייבערשטן, איז וואס ער טוט טוט ער וואס די אייבערשטער וויל. סאו ווען דו הערסט די פאליטישן האט אזוי געטון די פאליטישן האט אזוי געטון, זיי טוען נישט גארנישט, זיי זענען שלוחים פון די אייבערשטער, זיי האבן נישט קיין אייגענע כח. סאו פארשטייט זיך מענטשן פרעגן די קשיא וועגן בחירה, איך וויל נישט אריינגיין אין די זאכן וואסערע בחירה האט ער אויב אזוי, באט דאס איז א שמועס פאר זיך, די מעין זאך איז אז ס'לייוו מלאכים מסורים ביד השם, און איינע פון די זאכן וואס דו קענסט זען, וואס איז זייער פאני למשל מיט טראמפ אליין, אין זיין ערשטע טערם ווען ער האט געזאגט ער גייט עפעס טון האט ער עס געטון. יעצט ווען ער איז געלאפן ער האט געזאגט למשל ער גייט זיכער מאכן אלע האסטעדזשעס אין גאזא גייען ווערן ריליעסט און ער האט אנגעהויבן סטראשענען און ער האט געהאלטן אנהויב אז איצראעל זאל נישט צוריק געבן קיין פריזענערס פאר עקסטשעינדזש פאר האסטעדזשעס און נאכדעם נאך ער האט געוואנען די עלעקשאנס נאך א חודש אריין האט ער אנגעהויבן טוישן זיין מיינד וואס איז געשען? ער איז געווען דער וואס האט קאנווינסעד איזריעל זאל יא צוריק געבן טערעריסט צו עקסטשעינדזש פאר האסטעדזשעס. ואולי מלאכים אסורים ביד השם. ס'איז נישט שוין דאס. ער האט געזאגט אז מיר ער קומט אריין אין אפיס און אלע האסטעדזשעס זענען נישט ריליעסט, אלל העל וויל ברעיק לוס. און למעשה אלע האסטידזשעס זענען נישט געווען ריליעסט, יא ס'איז געהאלטן מיטן א פראסעס, און די פראסעס האט זיך עפעס אזוי אויפגעהערט, און ער האט שוין אנגעהויבן סטראשענען זייט דעמאלטס, ער גייט טוהן, ער גייט טוהן, ער גייט טוהן, און שכל'דיג קען ער זייער גרינג טוהן, גיי שיק אהין הונדערט טויזענט סאלדזשערס, קאנגרעס און סענעט וועלן עגריען מיט אים אין א סעקאנד, ס'דא א רעפאבליקען אין קאנגרעס און סענעט, וואן הונדרעט פערסענט גייט ער האבן סופארט. ווייל איך זאג דיר צו, די טאג וואס כאמאס הערט אז טראמפ שיקט הונדערט טויזענט סאלדזשערס קיין גאזא, גייען זיי ריליעסן אלע האסטידזשעס. און פארוואס טוט ער עס נישט? ביז יעצט פארוואס טוט ער עס נישט? ער קען עס טון, ער שרעקט זיך נישט פאר קיינעם. מיר לייגן לוח מסורים ביד השם. ער קען זאגן וואס ער וויל, ער קען וועלן וואס ער וויל, אז די אייבערשטער וויל נישט ווערט עס נישט געטון, איז אפערענטלי איז דא א גזירה אויף די מענטשן, וואס איך פרוביר נישט צו טראכטן די פעין וואס די מענטשן גייען דורך, די האסטעדזשעס, אבער זיי לעבן לפנים סור מביאת השם, איז מילא ער קען וועלן טוהן וואס ער וויל, און באשעפער מאכט אים טוהן וואס באשעפער וויל ס'זאל געטוהן ווערן. און ס'איז פאני ווי איך זעה מענטשן וואס זענען שוין יארן אזוי אריינגעלייגט אין פאליטיקס און אריינגעלייגט אין אנדערע זאכן, די אלע, די אלע זאכן אינוואלווד מיט די גאווערמענט, ס'זאל זיין העלט, ס'זאל זיין עקאנאמיקס, וואס ס'זאל נאר זיין, און איך רעד פון פרומע אידן, איך רעד נישט פון קיין גוים אדער פרייע אידן וואס לעבן אן באשעפער, איך רעד אידן שומרי תורה ומצוות, און זיי זענען געבליבן סטאק אין די זעלבע וועלט, וויפיל זאכן איז געווארן קלאר אין פראנט פון די אויגן דורך קאוויד, ווי טינגס זשאסט דידענט מעיק עני סענס, ס'איז עקטשעלי געווען לאקדאון אין אמעריקע, און ס'איז נישט געווען לאקדאון עפעס פאר אפאר טעג, די רעדסט דא פאר חדשים, די זאך איז געווען, און נאך טויזענטע משוגענע זאכן וואס דא איז פארגעגאנגען, מען האט געקענט זען מיט די אייגענע אויגן אז באשעפער פירט אלעס, ווער ס'וויל נאר זען, אז איינער וויל זיין בלינד בלייבט ער בלינד, ס'איז זעך מענטשן מיט די זען מיט אלעס זענען נאך אלץ ביזי אזוי אריינגעטון, לייק כאילו דו האסט נאך עפעס א כח אין דעם. די איינציגסטע כח וואס אונז האבן איז צו טון השתדלות, אונז גייען וואוטן, אונז דארפן טון וואס אונז דארפן טון ביקאוז די זעלבע זאך וואס אונז דארפן גיין ארבעטן צו טון השתדלות, אבער ס'לייגט מלאכים מסורים ביד השם. סאו די אלע שמועסן איז זייער גוט און אסאך מאל דארף מען רעדן דערפון ווייל ספעשעלי אז מ'זעט מענטשן זענען אנגעצויגן דארף מען אביסל בארואיגן די מצב און ס'איז אפשר גוט צו רעדן ווייל ווי מ'זאגט ס'גוט אין מקווה נייעס. אבער מען דארף וויסן ווען איטס אלל סעד ענד דאן, אונז לעבן דא פאר א סיבה, אונזער סיבה איז צו דינען די אייבערשטער, און אלעס ווערט געטון, ווערט געטון ביים אייבערשטן, ס'ליי מלאכים שרים ביד השם, נישט טראמפ טוט, נישט ביידען טוט, און נישט וואטעווער די גאווערנער צו די פאליטישאן, ס'איז אלעס ביד השם, און וויאזוי די אייבערשטער וויל אזוי וועט עס ווערן אויסגעפירט. סאו לאמיר אונז זיין ביזי פאוקעסן אויף וואס אונז קענען, און לעבן א רואיגע לעבן, ווייל אז דו ביסט נישט ביזי זיך באדערן אז דו גייסט דא אויפטון עפעס, ביסטו רואיגער. איז לאמיר זיך אנהויבן מחזק זיין מיט אמונה, און האטס א גוטן טאג.